Dydd Sul yma ydi Stir Up Sunday ac dyma'n draddodiadol pryd mae'r pwdin yn cael ei baratoi, ynde Lisa? Wel ie, yn gwmws.
Timod, blydde nôl o' ti'n ffili prynu pwdin, ti'n gweld? So o' ti'n gorfod neud pwdin neu mynd heb pwdin. O! Yym a yn draddodiadol y dydd Sul ola fi'n credu y mis yy blaenu. Tachwedd. Ola am dîn, ola am dîn. Ola am dîn yn Tachwedd, 'na ti. Yy yw'r t- yy t'mod prynawn dydd Sul falle pawb i ddod at 'i gilydd, neu bach o droi a... O'n i arfer neud e yn wel dim yn tŷ ni ond o'dd Myn-gu, Myn-gu Doris yn neud e o'dd bw- yy fel bwced mawr 'da, o'n i gyd yn ca'l tro pan o'n i'n fach a... O ma' wnna'n neis dydi? Odd e'n a wedyn odd... O' ti'n dod i arian mewn? Na o'n i ddim yn roi arian mewn ond o'n i gyd yn ca'l odd yy po- teulu wedyn yn ca'l bobol bwdin wedyn ar ôl o- on' o'n i'n teimlo'n rhan o'r peth t'mod? A ma' pwdin y 'Dolig dal i deddi yn ma' mam yn yn neud e i ni erbyn heddi felly dal yn joio pwdin y 'Dolig. Ond dim arian? Dim arian na.
Wel na t'mo' mae'n dechre ni'n dechre meddwl nawr am y Nadolig dydi? O ydi. A o falle penwthnos 'ma ma' lot o goleuade'r trefi myn' mlan ac yn y bla'n so bydd 'i'n t'mod, straight mlan nawr. O, o'r system go fi ddim yn gwbod. Felly, lle ti'n dechre de Lisa?
So, le fi'n dechre, yy yym, fi, ma' ma' 'na lot o gynhwysion, ond beth fi 'di dewis neud, oce, yw neud un syml, sy'n gallu ca'l 'i neud falle o fewn, wel, wech munud nawr, gewn ni weld, ond... Wych! ...a sy'n gallu ca'l 'i goginio o fewn awr, so yn hyll- hytrach na sdim o fe am orie, sy hefyd wrth gwrs yn costi arian, t'mod i gadw'r stôf 'na i fynd. Yy so i i ddechrau gyda, mewn fan hyn, fi'n mynd i neud fel y gacen, oce? So meddyliwch yym sbwng arferol, a fi'n mynd i ddod i'r cyfan mewn, oce, mewn bwdin trwm, so sim isie cadw dim byd yn ysgafn. Y blawd hunan godi fyna, y wy, menyn, bach o o yym baking powder, a wedyn speis, speis cymysg. A gobeitho y pethe 'ma sy gyda ti yn y gegin beth bynnag, unrhyw amser hyn o'r flwyddyn, falle yn y cwpwrdd. Oce, so ddodwn ni hwnna i fynd a cyfuno y cyfan fyna. Wedyn yn y bowlen arall, rown ni symuned bach i hwn, rown ni droi fe mlan. Dyna ni, neu hwnna y tro. Yn iawn. OK, so miwn fan hyn wedyn, popeth gwlyb. Felly, i ddechrau gyda, yn hytrach na ffrwyth cymysg, sy'n draddodiadol, mae'r cyfan miwn fan hyn, a mae wedi cael ei socan yn barod, mae'r mae'r suet neu'r neu'r yym ch'mod y braster miwn 'na. Os y'ch chi yn neud y'ch mincemeat y'ch hunan, y'ch rhiwgi y'ch hunan gyda llaw, a bo' chi am yy fod yy yn yy bo' chi'n vegetarian ma' hwn i ga'l yr Trex 'ma yn lle yr yym yr suet oce a ma' hwnna yn cadw popeth yn vegetarian fel bo' chi yy... Oce. ...ddim yn defnyddio braster anifail. Ie roi site ar y sgrin i chi nawr a fel o' ti Lisa'n sôn ma' lot o gynwysion yn hon felly os... O's. ...chi cysylltwch 'da ni fel 'ych chi'n neud bob dydd Llun a dy' Gwener wrth gwrs a ma' 'r y site yn llawn am cynwysion i gyd. Ie. Fydden ni mwy na hapus i 'ala nw atoch chi. Cyfuniad o gnau ych ffefrynnau chi. Fi 'di defnyddio almone fan hyn, pican, yy yr walnut, yym bob math o bethe o a- a'r yym pistachio. Allech chi roi unrhyw beth i fewn fan 'na? Ie, unrhyw beth. Allwch chi walu nhw lan tipyn bach os chi moyn, mae'n dibynnu ar ar yy ch'mod fel chi'n hoffi eich pe- eich bwyd. Os chi'n lico fe a bach o grunch, cadwch nhw'n gyfan. Yy wedyn bach o geirios fan 'na yn hytrach na cwrent, so os chi lico cwrent neu lleugeirwrn. So ch'mod ll- cwpaned fach weden i, ryw 100 gram o ffrwythe sych a 100 gram o gnau. A wedyn, yy, hwn sy... Mm. ...wrth gwrs ma' pawb yn gyfarwydd â'r â'r treacle. Unwaith y flwyddyn ma'r treacle yn do' mas. Yym, er mwyn ca'l e mas o'r tin, ierwch y llwy. Fi'n gobitho neith hwn witho nawr, oce? O! A mae isie rhyw dou llond llwyed. O, 'drych ar lliw 'na. O, ma' 'na... Ti'n gweld fel ma' hwnna'n dod i ffwrdd?
Ma' hwnna'n dip da. Oce, so mae e'n gellwng y llwy yn lân, weddol lân. Ni gyd wedi bod 'na'n trial ca'l e off a ma' myn' i bobman a ma'... Ond wedyn hanner y hwyl ydi llywio. I ffwrw llwyfan, ynde? Wel, ie, odi. Wel, gyda treacle, dwi ddim yn siŵr, falle gyda mêl a syrup, mae'n wahanol na treacle. OK, so ni jyst yn cyfuno'r cyfan 'ma at ei gilydd, a wedyn, wrth gwrs, bydde fe ddim yn bwdin heb brandi, neu, beth dw i'n defnyddio yw Contro. O la, wyt ti'n hapus â fe? Contro? Tipyn bach fwy o, ch'mod, o- o- o- oren, a falle... O, ti 'di gwyntog hwnna, ma'n neis i swallow hwnna fan 'yn. Ydi. Nadolig wedi cyrradd. Odi.
Yym, zest lemon neu zest oren, OK, jyst, dwi ddim 'di dod â zester gyda fi nawr, ond bydde hwnna yn myn' miwn, a hefyd, Er mwyn ychwanegu bach o ffrwyth a bach o o o yym t'mo' rw- i gadw fe'n llaith ten, bach o ffrwyth fale fel hyn, torri nw mewn i darne bach. 'Dyn ni'n defnyddio af- un afal bach neu falle hanner yr bramley o'r ch'mo'... O'n i myn' i weud sdim isie i hyd yn o'd afal cwc- afal cwcan fan 'yn. Na, do's dim rhaid.
Jyst allet ti ga'l afal bita 'ny. Ie, on' os o's e os o's o's o's rhai gyda chi... Ie. ...bo' chi'n tyfu yn yr ardd a bo' gyda chi

Mond achos dwi dwi'm yn licio hanner y cynhwysion. Ie. Ond ma' pwdin Ond... Nadolig, Lisa, ma' lot yn ma' t'wod mae e'n rhyw fath o rhei yn dwli arno fe a rhei ddim yn cyffwrdd mm. ag e on'd yw e? Yn gwmws, odi. A'r peth yw, t'mo' ma' fe yn ddrud, ma' fe ma'n ma' ma'r cynhwysion 'ma i gyd yn ddrud. Mm. Ma'r alcohol yn ddrud, ma'r ffrwythe yn ddrud. Oce, so os na chi'n hoff o fe, Dyna pham heddi dwi'n new- dewis neud rhoi bach twt fel hyn, i- rhai unigol. Ac os 'ych chi'n prynu nhw, fel welwch chi fynna, mae un sbwng gyda jam, mae un traddodiadol... Ie, wedyn mae un swn i wrth fy modd efo 'na. chocolate, ie, ma' a un chocolate wedyn ar ochor arall. So, t'mod beth yw pwdin, yfe? Ie. Pwdin ar ddydd Nadolig, dyle fe fod 'ych p- hoff beth chi. Rhwbeth at ddant pawb. Ie, dyna...
Odi, a ni'n Nadolig amgen yr wthnos 'ma ar P'nawn Da, wrth gwrs, felly sdim raid bod yn draddodiadol o hyd, yndyfe? Na. Nag oes, rhaid i chi'n ffan o'r pwdin, Mae 'na rhywbeth i gael i joio. Mae 'na ddigon o bethau eraill.
So fan hyn nawr, os ydy'r camera yn gallu dala hwnna, fi 'di iro tu fewn yr tin gyda menyn, lot o fenyn, a hefyd os oes un o'r rhain gyda chi, sef yym spray ar gyfer... O, be' 'di hwnna? ...mae'n arbed popeth i sticio i'r tin. Reit. Ma' bach o silicone ynddo fe. Oce, ma' hwnna yy 'to yn ffordd da Ni'n neud siŵr bod y sbwng yn dod mas ar y diwedd. A wedyn beth ni'n mynd i neud yw gosod bach o ffoil le ma'r ffoil... A ma'r lliw 'na yndyw e? T'mo' ma'r lliw 'na yn gyfoethog oddi wrth jyst wrth 'i liw e, a ni'n gwbo bo' pwdin Nadolig yn gyfoethog wrth gwrs. Fel gwelwch chi fan 'yn ma' hwn wedi do' mas o'r ffwrn, fi'n dod i caead fach ar ben ar a- arnyn nw, oce? A wedyn yn ogystal â 'na dwi'n ychw- dod i ffoil dros y top, a hwn sy yn neud e'n bosib i stemo'r pwdin Mewn yn y ffwrn, nid mewn ar ben sosban, ond mewn ffwrn. Wp. Wp. Ok, so bach gormod fyna. Ond dodwch e mewn mewn um, tin fel hyn, a wedyn le mae'r tegil gyda fi fan hyn, gyda dŵr berwedig wedyn, a'r llwyswch e mewn rhwngho nhw, tan bod e lan i tua hanner, a mae hwnna wedyn, yr holl beth, yn mynd mewn i'r ffwrn am ryw 50 munud. A beth yw'r enw posh ar hwn nawr ti'n... Yr bain marie. Bain marie. Okay.
Waw. So mae mae e jyst yn galluogi'r pwdin yy wel mae'n aros yn llaith miwn yn y yn yr yn yr ffoil fyn 'na a ma'r ma'r ma'r dŵr wedyn yn cyrradd tymheredd a mae'n galluogi popeth i i i i dwymo yn raddol bach lle bod e'n llosgi o'r tu fas. O ma' wnna'n glyfar. Yy so ma' hwnna yn myn' miwn i'r ffwrn. A faint mor hir yn y ffwrn ma' pa dymeredd fyse? Tua 45 i 50 munud 180. Ma' hwnna'n gloi yndyw e pan ti'n meddwl yn draddodiadol? Odi, am bwdin, odi.
A mae'n dod mas fel hyn a newn ni gario mlan wedyn yn yr ail eitem. Grêt.
O'n i'n o'n i'n gobeithio swn i'n gallu blasu'r un yma.
O, fyddwn ni'n blasu yn y diwedd, gobeithio nawr. Edrychwn i mlaen at hynny. Diolch ti Lisa. Reit.